Indiki öwrenmeli zadymyz faktorial. Faktoriallary soňy bilen permutasiýa we kombinasiýa temalarynda ulanýanymyz üçin şu wagt düşündirip geçeli. Indi eger n bir natural san bolsa, onda n-e deň we ondan kiçi ähli položitel bitin sanlaryň köpeltmek hasylyna şol sanyň faktorialy diýilýär. Mysal üçin diýeli, n-ymiz bäş. Onda bäşiň faktorialy näme? Birden bäşe çenli ähli sanlaryň, položitl sanlaryň köpeltmek hasyly. Indi şu ýerde mysal berlen. Mysal birde a seresek, ýedi faktorial diýilýär. Ýedi faktorial näme diýmek? Isleseňiz birden ýedä çenli ýazyp bilersiňiz, bir köpeltmek iki, köpeltmek üç, köpeltmek dört, köpeltmek bäş, köpeltmek alty, köpeltmek ýedi. Şuny hasaplasaňyz ýedi faktorial tapdygyňyz bolýar. Ýa-da tersine-de ýazyp bolýar, ýedi köpeltmek alty köpeltmek bäş şeklinde. Indi B mysala seredeli. B mysalymyz alty faktorial diýýär. Birden bir köpeltmek iki, köpeltmek üç, köpeltmek dört, köpeltmek bäş, köpeltmek alty, aýyrmak, aýyrmak bir, köpeltmek iki, köpeltmek üç. Indi muny özümiz köpeldip hasaplap bilýäris. Adaty köpeltmek we aýyrmak mysaly. Indi indiki mysalda alty aýyrmak üçin faktorial, altydan üç aýyrsak üç, diýmek munymyz üç faktorial. Üç faktorialymyzam bir köpeltmek iki, köpeltmek üç diýmek bolýar. Köpeltmek aňsat bolýan bolsa göni alty diýibem ýazyp bilýäňiz. Mysal D seretýäs. Mysal D-de dört faktorial, bir köpeltmek iki, köpeltmek üç, köpeltmek dört, goşmak bir, köpeltmek iki hasaplap bilýäňiz. Men bärilerini etjek däl, göni geçmekçi. Deňdir. Dört bilen ikini goşsak, alty. Diýmek, bärsi alty faktorial. Alty faktorialyňam nämedigini bilýäňiz. Bir köpeltmek iki, köpeltmek üç, köpeltmek dört, köpeltmek bäş, köpeltmek bäş, köpeltmek alty. Indikimiz bölmek şekli. Onda muny Bir köpeltme iki, köpeltmek üç, köpeltmek dört, köpeltmek bäş, alty, ýedi, sekiz, aşakda-da bir köpeltme iki, köpeltmek üç, köpeltmek dört. Bärde göni gysgaldyp bilýäňiz, şu bölek bilen şu bölek göni gysgalýar. Onda yzda galýan zadam e, şularyň köpeltmek hasyly. Ýagny bäş köpeltmek alty köpeltmek ýedi köpeltmek sekiz isleseňiz ondan köpeltip bilýäňiz. Indi bu ýagdaýda näme etýäs? Bu ýagdaýda içini ilki bölýäs. Sekizi dörde bölsek iki. Jogap iki faktorial. O-da näme diýmek? Bir köpeltmek iki. Indi ýene birnäçe mysala seredeli. Haçan-da berilýän faktoriallar san däldi. N bilen berlende onda nähili işleýäs? Mysal A-da şeýle ýazan ýagdaýymyzda. Açyp ýazsak, N faktorial näme diýmek diýdik? Bir köpeltmek, iki köpeltmek, üç köpeltmekden tä N aýyrmak bir köpeltmek N-e çenli. Näme üçin öňünden N aýyrmak bir ýazdym? N-iň öňündäki san N-den bir san kiçi san. Onuň öňündäki ýene bir san kiçi. Ine, şu ýerde meselem, üç bolsa, öňündäki iki bir san kiçi. Ondan öňündäki bir bir san kiçi. Onda. N, n-iň öňündäki n minus bir, n minus biriň öňündäki n minus iki, n minus ikiň öňündäki n minus üç şeklinde bu-da dowam etýär. Indi n minus biri ýazýas, onda bu bir, köpeltmek iki, köpeltmek üç, şeýle dowam edýär. Nämä çenli? N minus bire çenli. Indi şu ýerde seretýäs welin, şu bölek bilen şu bölek meňzeş. köpeltmek drop bolany üçin men göni bulary gysgaldyp bilýän. Onda meň jogabym näme bolýar? N bolýar. Indi B mysaly aşakdan işläli. B-ni açyp ýazan ýagdaýymyzda 1 köpeltmek 2 köpeltmek 3 köpeltmek şeýle köp nokat goýaly. N-1-den başlap alsak, N-1, N-1-den soňky gelýän sanymyz N, ondan soňky gelýän sanymyz N goşmak 1. Näçä çenli gitmeli men? N goşmak 3-e çenli. Köpeltmek N goşmak 2, köpeltmek, en goşmak, üç. Gatnaşan, şu wagt diňe en goşmak üçiň faktorialyny açdyk. Aşakda bir köpeltmek iki, köpeltmek üç, köpeltmek şeýle goýan ýagdaýymyzda näçä çenli? N minus bire çenli. Köpeltmek ikinji N minus ikä geçýäs. Bir köpeltmek iki, köpeltmek üç şeýle ýazan ýagdaýymyzda näçä çenli? N minus ikä çenli. Mundan soňky N minus bir gelýärdi aslynda, ýöne ol ýazylmandyr. Biz diňe n minus ikä çenli ezak hasaplap bileris. Şu ýersi eger men häzir gysgaltmakçy bolýan, şoň üçin şu öňünden n minus ikini ýazsak, belki has düşnükli bolar, şoň üçin şeýle ýazaly. n minus birden öňki gelýän san n minus iki, ondan soň n minus bire çenli. Şuny açdyk şu ýerde. Indi muň aşagynda bir köpeltmek iki, köpeltmek üç. Köpeltýäs näçä çenli? Ee, n minus birden alaly. Soň n gelýär, soň n goşmak bir gelýär, soň n goşmak iki gelýär. Indi şu ýerde meňzeşler biz gysgaldyp bilýäs. Ş- Şuňa seretýäs, n goşmak ikä çenli şu tarap bilen deň. Onda men näme etýän? Şu bölek bilen şu bölegi gysgaltýan, köpeltmek bolany üçin. n minus iki, n minus ikä çenli bölek bilen hem Şu bölegi gysgaltýan. Bärde näme galdy? N goşmak üç. Bärde näme galdy? N minus bir. Onda jogabymyz N goşmak üç gatnaşan N minus bir bolýan eken. Mysal S-e seredeli. Mysal S-de N goşmak biri açaly faktorialyny bir köpeltmek iki köpeltmek üç köpeltmek şeýle goýýas N minus ikiden başlap alsak n minus bire çenli n min soň n gelýär, yzyndanam n goşmak bir gelýär. N goşmak bire çenli ýokarsyny ýazdyk. Aşagy n köpeltmek indi n minus ikini açýas. Bir köpeltmek iki köpeltmek üç köpeltýäs näçä çenli? N minus ikä çenli. Indi seretýäs welin, şu bölek bilen şu bölek meňzeş. Onda men şuň bilen şuny gysgaltýan. Yzyna indi bärde n bilenem, Bu n-i gysgaltýan. Näme galýar yza? N minus bir, köpeltmek, n plýus bir. Isleseňiz açýaňyz, bulam n kwadrat minus bir bolýar. Indiki temamyz permutasiýa. Permutasiýa näme diýmek? Bir köplügiň birnäçe ýa-da ähli elementlerini belli bir tertip esasynda hatarlamak meselesi. Mysal üçin diýeli, şu ýerde üç sany okuwçy bar. Üç sany okuwçyny men näçe görnüşde hatarlap oturdyp bilýän? Eger küplügiň elementleriniň sany n bolsa, onda onuň ähli elementleri üçin permutasiýasy p n n şeklinde bolýar, o-da n faktoriala deň bolýar. Mysal üçin, şu ýerde üç sany okuwçy näçe görnüşde hatarlap oturdyp bolar diýip sorag bar. Onda men muny sanym şeýle ýazyp bilýän, p üç okuwçydan üç okuwçyny hatarlajak bolýan, onda olam üç faktoriala deň bolýar. Üç faktorialy biz ýaňky ýerde geçipdik, bir köpeltmek iki köpeltmek üçdi. Onda deňdir alty bolýar. Diýmek, men üç okuwçyny alty dürli görnüşde oturdyp bilýän, şu ýerde suratda görkezilen. Meselem, diýeli, birinji oglanjyk birinji ýerde-de oturyp bilýär, ikinji ýerde-de oturyp bilýär, üçünji ýerde-de oturyp bilýär. Ikinji oglanjyk ikinji ýerde-de oturyp bilýär, üçünji ýerde oturyp bilýär. Sebäbi näme üçin diňe iki ýer diýdim? Islendik bir ýer eýýäm birinji oglanjyk oturany üçin. Ikinji üçin galan wariant iki wariant galýar. Iki wariant üçünji üçine hem diňe bir wariant galýany üçin şeýle faktorial şeklinde hasaplanýar. Mysala seredeliň. Bäş sany dürli matematika kitaplarynyň permutasiýasy näçe? Onda ýaňky ýaly işlejek bolsak, bäş kitabyň Permutasiýasyny tapjak bolsak, bäş faktorial. O-da bir köpeltmek iki, köpeltmek üç, köpeltmek dört, köpeltmek bäş diýip hasaplajak bolsak, dört bäşiň ýigrimi, alty köpeltmek ýigrimiden deňdir, ýüz ýigrimi bolýar. Eger elementliň sany n bolan köplükden r sanysyny Men hatarlajak bolsam, R sanysynyň permutasiýasyny tapjak bolsam, onda nähili formulany ulanman, ulanmaly bolýan? Ine şu ýerdäki N sany elementden R sanysyny hatarlajak bolýan. Onda formulamyz N faktorial gatnaşan N minus R faktorial. R-myzam nol bilen N-iň arasynda. Indi şu ýerde mysal berlen, dört bilen iki bolanda şu ýagdaýda işlenýär. Onda şoňa görä şu ýerdäki mysalymyzy hasaplaly. B bäş üç diýýänimiz deňdir bäş faktorial gatnaşan sebäbi ýokarda n bardy birinji sany ýokaryk ýazýan aşagada bäş aýyrmak üç faktorial diýýäs ýagny bäş faktorial gatnaşan iki faktorial munam açan ýagdaýymyzda bir köpeltmek iki köpeltmek üç dört bäş gatnaşan bir köpeltmek iki şulary gysgaldan ýagdaýymyzda Dört bäşiň ýigrimi, ýigrimi köpeltmek üç, altmyş bolýar. Ikinji p-mizi tapsak, ýagny permutasiýamyzy, ýedi iki deňdir ýedi faktorial gatnaşan ýedi minus iki faktorial. Bu-da şeýle açan ýagdaýymyzda bir köpeltmek iki, şeýle üç, dört, bäş, alty, ýedi, Aşakda-da bäş faktorial bolany üçin bir, iki, üç, dört, bäş. Bäşe çenli bölek giden ýagdaýynda kyrk iki galýar. Diýmek, şu mysalymyzyň jogaby altmyş köpeltmek kyrk iki. Munam köpelden ýagdaýymyzda iki altymyz on iki, bir ýatda dört altyn ýigrimi dört, ýatdaky bilen ýigrimi bäş, nolam yzyna geçirsek, jogabymyz iki müň bäş ýüz ýigrimi bolýar. Indi bärde muny öňki köpeltmek düzgünime görä işläbem bilýän ýa-da permutasiýany ulanyp bilýän. Permutasiýa ulanjak bolsam, bäş sifrden üç sanysyny saýlamaly bolsam, onda näme bolýar? Bäş faktorial gatnaşan bäş minus üç faktorial. O-da deňdir bir, iki, üç, dört, bäş, gatnaşanam bir, iki. Gysgaldan ýagdaýymyzda. altmyş bolýar. Indi şo bir zady öňki köpeltmek düzgünine görä edip göreli. ABS üç belgili san bolsa we gaýtalanmazlyk şerti bilen aň alyp biljek sany näçe san? Bäş sany sifr alyp bilýär amyz, bäş sifr. Köpeltmek. Bmyz eýem A bir sifr aldy diýip hasaplasak we gaýtalanmaly däl diýdik. A bir sifr alan ýagdaýynda B üçin näçe sifr galdy? Dört sifr galýar B üçin. Köpeltmek. A we B hersi bir sifr alan ýagdaýynda C üçin üç sifr galdy. Onda netijämiz altmyş. Ikisem şowur jogap çykýar. Indi grupba edilen elementler üçin permutasiýa nähilek bolýar? Mysal berlen mysalyň üsti bilen düşüneli. A we K harplary bir ýerde durmak şerti bilen merak sözünden näçe sany manyly, manysyz söz ýasap bolar? Indi Men A bilen K-ni, ine, şu harpyň ikisini bir aýyrmaýan, bir element ýaly göz öňüne getirýän. Onda jemi näçe elementim bar meň? Bir, iki, üç, dört sany elementim bar. Onda dört element, şony men näçe görnüşde hasa hatarlap bilýän? Şeýle permutasiýa tapan ýagdaýymyzda dört deňdir, dört faktorial diýipdik. Bu-da näçe bolýar? Bir, iki, üç, dört bolan ýagdaýynda iki üçiň alty, dört altyň ýigrimi dört. Ýigrimi dört. Onda men şu ýagdaýy ýigrimi dört görnüşde hatarlap bilýän, haçanda A bilen K-ni bir element diýip hasap edenimde. Ýöne ýene bir edip biljek zadym A-ny bilen, A bilen K-nem öz aralarynda üýtgedip bilýän. K-A ýa-da A-K. Sebäbi bir ýerde durmak şerti bilen diýleni üçin. Onda onam iki görnüşde üýtgedip bilýän. Iki faktorial diýip alsak göni permutasiýany iki diýip hasaplanymyzda jogap iki bolýar. Diýmek, ne, iň soňky netijämiz ikisiniň köpeltmek hasyly deňdir kyrk sekiz görnüşde ýazyp bilýäs.